Holy Spirit no firi hɔ no ma ne aba seraphims ne aba cherubim cherubim na ɔka ho bi ɛna onyame selɛte ɔno nko asra ne ngo na saa cherubim na ɔmo na ɔmo so nyame akonnwa ɔmo yɛ fɔ ba ɔmo dɔɔso bɛ nyame asɛlɛte fɔ na ɔmo so nyame akonnwa ɔmo na ɔmo anim yɛ fɔ ɔmo anim bi te sɛ nipa ɔmo anim a ɔmo aso ntɛm atom ɛte sɛ gyata ɔmo anim bi so ɔmo aso bonkum anom ɛte sɛ calf anaasɛ nantwie ɔmo san wɔ anim wɔ ɔmo ati kɔ Ɛte sɛ ɔkɔ deɛ nim, ɛna wɔn anim a wɔn anim se te sɛ nnipa, wɔn ntaban yɛ fɔɔ, wɔn nan te sɛ pɔnkɔ nan, anaasɛ nantwie nan. Yɛfrɛ wɔn kyerɔbim. Bara wɔn dɔɔso, ebi so anim yɛ tu, ebi so anim yɛ wan, ebi kura anim te sɛ aboa. Wɔn nyinaa no, Lucifer ɛna onyame sɛlɛtee no, ɛsra ne ngo. nti ne yɛfrɛ no the anointed cherubim the bright morning star. nti nhyehyɛ bɛn na wɔwɔ ma ghana. nhyehyɛ bɔne no ɛnam so ɔrebɛn ne yɛ nti no ɔmpɛ universe wei ɛne adasama ne planet wei sɛ emufoɔ ɔmpɛ yie nti afi bi ɔnhyehyɛ bɔne a ɔno nso ne gang hyia mu ɛplane evil against nation biara hmm. but onyame a ɔyɛ ahomɔborɔ nyankopɔn no ɔno nso ɔnhyehyɛ papa ɛde ma nation biara but Nyame a nation no de ne ho bɛto no so te sɛ deɛ Nana Addo kaa sɛ ɔno deɛ the battle is the Lord's. Te sɛ Amerikafoɔ aka sɛ in God we trust. Ɔho, nti sɛ wode Nyame anaa wode wo man hyɛ Nyame nsa ma Nyame tumi yɛ kɛseɛ wɔ ɔman no. Nti attack deɛ bɛba deɛ obɛtumi adi so nkunim. Attacks ne deɛ bɛba but Nyame bɛdi nkunim ama ɔman Ghana. Attacks deɛ meka sɛ ɛma deɛ ana meboa. Ɔman panin biara na ɔma watena Ghana akonya so a Ɛbɛyɛ attack free? Dabi. Ɛfiri yɛ papa Rawlings berɛ so de bɛsi yɛ berɛ yi, ɔbronsam hyehyɛɛ nyinaa ne sɛ ɔmma adasamma nnuru baabi a ɔsɛ duru, ɔmma ɔman Ghana nnuru baabi a ɔsɛ duru. Nti saa na ɛteɛ. Na yɛnhwɛ o, afutuo bɛn na wode bɛma yɛ Manpanyin Akuffo Addo wɔ n'amambuo no mu? Yɛ papa no ne yɛ Manpanyin no a ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akuffo Addo no, yɛma no money adwuma. Eh, ɔba no, ɔhyɛɛ bɔ, ɔka nsɛm, at least yɛnhu yɛ a yɛne ehu baako ne mmienu bi ne mmiɛnsa bi a afe baako koraa wonyae saa free education na ɔde baeɛ no na nkurɔfoɔ nso wɔntumi but wama nkurɔfoɔ ahu sɛ deɛ waka no wayɛ na obɛtumi ayɛ deɛ kyɛn saa so so menim sɛ afe aka wɔ n'anim no bɔhyɛ bi ɔhyɛ ghana bi ɔbɛyɛ ama no ayɛ kama bɔhyɛ bi ɔhyɛ yɛ bi megye tom paa Wantumi anyɛ ne nyinaa koraa, me deɛ megye tom sɛ eighty percent deɛ ɔbɛtumi because menim deɛ nti a meka saa. Deɛ nti na ɔka saa?
Deɛ nti a meka saa ne sɛ ɛnyɛ n'ahoɔden, ɛnyɛ ne tumi, na mmom ɛyɛ Awurade. Ɛno nti no, yɛ papa no, yɛmfa koma papa ntaa n'akyi na ɔbɛkɔ n'anim na afutuo nam de bɛma ne ministers no. Okay. Akoma papa a papa no wɔ no, ne ministers no nya saa akoma papa no bi na wɔmfa nsɔpɔto no Papa no sɛbesɛbe ɔnna o, ɔnna da biara na ɔwɛn sɛ ɔman yi bɛkɔ so nti do tɛm bi koraa na wɔyɛ me mmɔbɔ hmm. but wagye atɔ no nso so ɔbɛyɛ nti ne ministers no nsɔpɔto no ntaa n'akyi na nokoredie nkɔ so na amamuo no nnuru baabi na ghana mfa ne ntoma papa mfira na obiara ghana bi ahu sampa nyame ɛna yii nanado ma wɔn. Okay. Wo deɛ eh, interview yɛ yɛ ɛwɔ eh, wo fie abusuafoɔ yɛ ne ɛyɛ eh, Reverend Isaac Owusu Bɛmpa ɛna ɛtwetwe nkɔbɔ na ɛnyɛ bi a ɛfie wo nko na wo tim ɔbaa bɛn na ɛwɔ w'abrabɔ mu? Ah, ɛfie ha me ne me nuanom